איי דאנט קנאו, איי דאנט, איי טינק דעט, כ'ווייס נישט וואס צו זאגן, כ'זאג עס איז א שאלה פון טאקטיקס, באט א לאט אוו די פיפל דעט אר אלוועיס סאפט ספאוקען, כ'רעד נישט פון דיין רב, ער איז טאקע, באט אלעמאל, ער ווערט קיינמאל, ער פארלירט זיך קיינמאל נישט, ס'איז נישט, איי דאנט לייק סאטש פיפל.
איי דאנט לייק סאטש פיפל.
ס'איז סילי, ווייל ס'איז, ווייל ס'איז קאלאקויעס חכמות מצטדקת.

צו דאס דאס יא דאס וואס כ'האב שוין געזאגט לעצטע וואך דאס וואס מען האקט אויף די רבי איז די נישט די נישט די נישט די אמת'דיגע עבירות יעדע רבי האט גרויסע עבירות קיינער ווייסט נישט וואס זיי זענען אבער דאס וואס מענטשן האקן זענען געווענטליך די ראנג וואנס ווען ס'איז געשעהן לעצטע וואך און דאס יענער האט זיך אויפגערעגט איטס הי לאז יו העוו טו אנדערסטענד איטס היז סעלף אינטערעסט ער טוט שטעלן א טרעגליכע אויף וועגן ער קומט זיך אויף דעם שיין אויף סאך מער ווי ער האט געשריגן. נאר וואס, אויב וואלט ער געמאכט א חשבון דאס גייט זיין א יוטוב קליפ, סתם א רשע האט געמאכט א יוטוב קליפ, איך זאג נישט, אבער עס וועט זיין, מען וועט לאכן פון אים, עס זעט אויס פאני טאקע, איך מיין איינער שרייט אזוי, נישט מכובד'יג, סאו אין אדער ווארדס היז סעלפיש אינטערעסט וואלד בי טו טו בי מתגבר על מדותיו ענד כועס, און מה אברהם מדותיו מיינט נישט איינער רעגט זיך נישט, מיינט ער בעט זיך איבער שפעטער, מסתמא טוט ער אזוי, איך ווייס נישט איך קען נישט דעם איד באט. כ'האב סארי כ'האב זיך אויפגערעגט, נעקסט טיים לאמיר זיך איבערבעטן, דאס איז וואס א מאוו רעמאדאויס איז, ביי די וועי איי טינק דזשענערעלי דאס איז עשירים מידות, איך האלט דיך אמת'דיג, יא דארף איך נאר רעדן וועגן מידות, סאו סאו מאוו רעמאדאויס מיינט נישט איינער וואס רעגט זיך נישט, עס מיינט איינער וואס רעגט זיך יא, ווייל עס איז אסאך שווערער פאר א מענטש צו זאגן קום הער צו גיין צו דעם וואס צו זיין זון יא וואס האט זיך אויפגערעגט אויף אים און עס איז נישט געווען ריכטיג אדער עס איז נאר געווען האלב ריכטיג, זאגן קום הער כ'איז סארי כ'האב זיך סתם כ'האב זיך פארלוירן, שטעל דיך פאר ווער ס'נעמט מער גבירה, דער צדיק'ל וואס ער רעגט זיך קיינמאל נישט, און ווען ער רעגט זיך יא איז ער דאך אינגאנצן גערעכט, און ס'איז נאר כעס, ער מאכט זיך נאר ווי ער רעגט זיך, ווייסט וואס דא שטייט, און ער גיבט זיך קיינמאל נישט אונטער צו א צווייטן, איינער וואס זאגט איים סארי, איך האב געמאכט א טעות, איך האב זיך אויפגערעגט, איך מיין אז ס'איז אסאך ווייניגער מענטשן וואס קענען זיך איבערבעטן נאכדעם וואס זיי האבן זיך פארלוירן, די וואס קענען פארלירן זיך קיינמאל נישט, גיבט זיך קיינמאל נישט פארלירן איז נישט רעאליסטיש און ס'איז נישט קיין, איטס נאט טרו, איטס פעיק. שרינט די שרינט קעט איז נאט פעיר איז איינער וואס האט זיך פארלוירן האני איז רייט קען צו זאגן בכלל אריסטאטל האט צו מחלוקת אריסטו מיט צד השכל נאר גייט רעדן וועגן דעם יא אקעי אריסטו דרמם איז דא א סתירה כידיעה וועגן כעס און וועגן ענווה אין הלכות דיעות, אין שמונה פרקים מיין איך, אין איין פלאץ שטייט אין אנהייב די הלכות דיעות, אפילו א סתירה מיינען די הלכות דיעות אליינס, און נארמאל, אין אנדערע ווערטער אריסטו האט געזאגט, און די רמב ם ברענגט, אז איינער וואס רעגט זיך נישט אויף גארנישט איז נישט קיין מענטש. דאס אלעס דארף דארף דרך האמיצה, און דרך האמיצה מיינט זיך רעגן אויף די ריכטיגע זאכן, ס'דא א זאך סתם די אייזקריעם האט זיך איז פארברענט, איינס קען ווירטשאפט ווערן. דעיס איז נישט. אבער אז איינער האט אים געזאגט א סיריעס טינג, רעגט ער זיך. דעיס איז כך ראוי. און נאך דא צופיל און צוווייניג, דעטס דעטס דאס איז צו ווייניג אזוי ווי עס איז צופיל. דען אין די מאמרי חזל און אלסא די אדער די סטאיקס אין דזשענעראל, און מאר די פלעטינעס באט די סטאיקס דזשענערעלי, איז זיכער זיי זענען געווען אינגאנצן קעגן כעס. קען מען זיך שרעגן ווייל זיי האבן וועגן די נקודה, ווייל מען זאגט אז כעס איז דאך פשט כל כוס חכמות מסתלקת ממנה, דאס שטייט אין רמב ם אז ווער כעסט פשט אז ער האט זיך פארלוירן, ווייל א מענטש קען זיך קיינמאל נישט פארלירן, דאס קען נישט זיין די דרך האמיצה אז מען זאל זיך פארלירן. סאו דאס איז דאס וואס לייק די די אווער רעשאנעל ארגומענט, אדער די אווער פרום ארגומענט, מענטשן זאגן אז מען גלייבט נישט אז די אייבערשטער האט עס געמאכט, אזעלכע סארט אזעלכע סארט זאכן. אבער דער עכטער פלעינער שכל, דער דרך האמיצה פון שכל, זאגט אז עס איז ריכטיג זיך צו רעגן סאמטיימס, עס איז ריכטיג צו האבן א געוויסע גאווה, און זיך האלטן פון זיך אויך א מענטש, לייק נאו-עי-דעיס דעי סעי סעלף עסטיעם, יא? זיך האלטן גארנישט איז נישט גוט, זיך האלטן אלעס איז אויך נישט גוט, נאר וויפיל איז גוט? אביסל. דעטס דעטס די נארמאל שכל, און דעטס קאלד א צדיק. נאכדעם איז דא א חסיד וואס ער גייט לפנים משורת הדין, מיט אלע מיני חשבונות, וויטש איז. איטס נאט גוד, איטס נאט גוד דעט ווי העוו דיס אימעדזש, מ'קען מעג זיין א חסיד באט ס'איז נישט, ס'איז נישט, איטס נאט יוספול, איטס נאט ריזענעבל, איין וואך איז געווען דא א שמועס וועגן תנאים און אמוראים, זיי האבן זיך זיכער גערעגט, און מ'זעט אין די גמרא, רבי יוחנן האט זיך גערעגט אויף ריש לקיש, יא, און זיך געבייזערט, געהארגעט מענטשן, זיך געטון, איט וואזנט קארעקט, איט וואזנט תכלית המידות, אונז האבן אן איידיע אז א מענטש מוז זיין א מלאך, מוז זיין, און מ'מוז, ס'וואלט געווען א גוטע איידיע, באט אין רעאליטי, מאסט פיפל אר נאט דעט ענד דעי שודענט בי דעט ענד נאו דעי שודענט בי שודענט בי ענד ס'איז גוט ס'איז גוט יו שודענט עקספעקט דעט ענד יו שודענט נישט פון זאג דיך ס'איז אסאך א די מידות די עבודת המידות איז די עבודת איז טו איז טו דיעל וויט דעט איטס נאט דעט עטליעסט דעטס וואט איי טינק פאר מיי סעלף כ'ווייס נישט. ווילאנג נעמט זיך נעמט זיך צו מוחל זיין אויף די אייגענע כבוד און יענעם איבערבעטן ווייל איך די אייגענע כבוד נישט פשט די אייגענע כבוד אז יענער האט מיך פוגע געווען די אייגענע כבוד אז ס'פאסט מיך נישט אז איך האב זיך אויפגערעגט יא איך בין דאך כ'האב זיך אויפגערעגט דאך מסתמא איך געווען גערעכט ניין ניין ביסט נישט געווען גערעכט האסט זיך אויפגערעגט וואס מאכט זיך און גיי נאו וואטעווער איי טריי טו מעיק אפ כ'מיין דעטס איי טינק דעטס דעטס די ריעל ריעליטי אוו מאוסט טינגס עניוועיס כ'האב געוואלט טון אזוי כ'האב געוואלט כ'האב געוואלט טון אזוי ביסט מסכים? ביסט מסכים? בקיצור, דאס איז איין זאך. איך ווייס נישט, מען קען, איך האב נישט געזאגט די די די די די קאמאן רעבע האט געזאגט אז חסידים זענען שוטים, זיי זעען אז די רעבע האלט זיך קליין זאגן זיי יא יא די רעבע איז א ענו, משוגע, די רעבע האלט זיך קליין איז צובראכן, זיי מחזק זיי זאגן ניין די רעבע איז אזוי גרויס, די רעבע איז די גרעסטע חכם, די גרעסטע פארשטייט, די רעבע פארשטייט, די מלאכים ווארטן פאר די רעבע'ס תורות, לייק וואטס ראנג וויט יו, ביסט א אומענטש? ווער זאגט דאס די קאמאנע? יא, ער זאגט איר אני נהגתי ככה, ווען מיין געווען מיין פעטער, האט מיר אלעמאל געזאגט, איך האב אים קיינמאל נישט געזאגט קיין קריטיק, קיינמאל נישט געזאגט, נישט קריטיק, כאילו ענווה, ענווה פשט איז די גאי איז נעבעך פעלינג דאון, וויי יו העלפינג איט, וואס איז גוט, פארוואס איז עס גוט פונקטליך? עניוועיס, אונז דארף אונז זיך אליינס מחזק זיין, עס איז זייער וויכטיג, איך האב געוואלט אנהייבן צו רעדן וועגן דעם, איך האב געשריבן א גאנצע שיעור וועגן דעם לעצטע וואך, דער איי דידענט סעי, באט לאמיך עס טרעפן, ס'דא ס'דא איטס ווערי הארד איטס ווערי הארד טו טאלק אבאוט איטס ווערי הארד טו איך וויל זאגן עפעס לאמיר זאגן אזוי איטס נאט דיס איטס נאט דיס די טינג דעט ווי אר דואינג לייק פאר פייוו מינוטס א וויק איז די זאך אויף וואס ס'שטייט וואס ס'שטייט איז א בעד וועי אוו סעינג איט ווייל ווען ס'וואלט נישט געשטאנען וואלט עס אויך געווען אזוי איז די זאך וואס איז אזוי ווי ס'שטייט יקרים מער פנינים יקרים מער כהן גדול הנכנס לפני ולפנים. דעטס וואט איט איז. ס'איז נישט לא פחות ולא יותר, ס'מיינט נישט עפעס איינער אנדערש, ס'מיינט נישט רבי חיים קנייבסקי, ס'מיינט נישט די ווילנער גאון, ס'מיינט נישט די בעל התניא און די בעל שם טוב. ס'מיינט דאס, ס'מיינט די אידן, מיך און דיך, וואס זעצן זיך אוועק און טרייען צו פארשטיין און זיי לאזן זיך נישט פון די אלע מיני און מינע סטוויילעס און שארט קאטס און טרייען עכט צו זיין חכמים טרייען עכט צו געבן צייט פאר דעם רייט וויאזוי איז מייקר די חכמה וויאזוי צאלט מען די פרייז הייסט די פרייז יקרים מפניהם טייטש איז טייערער פון בריליאנטן פון פערלס יא ס'איז טייערער פערלס אר עקספענסיוו רייט ס'דא קאלטשערד פערלס פעיק וואס מ'קען קויפן אין די מוסדות סיסטעם געט ארויס יענע אבער די עכטע פערלס נישט געט מיין טויער.
דעיס פערלס דעט יו ביי דעט אר פעיק וואס מ'מאכט ס'איז מלאכותי איט דאזענט עקשעלי קאם פראם עניוועיר מ'קען גיין אין ישיבה און קויפן תורה פרי פעקעדזשד פרי געשניטן פרי געפעקעדזשד פרי אלעס
אבער דאס איז נישט יקורי ימי פנינים דאס איז יקורי ימי פעיק פנינים ס'איז אזעלכע אבער ס'איז דא עכטע עכטע די עכטע איז. זיך אריינלערנען אין רמ א. איי לאוו דיס ווארט. די עכטע, די עכטע איז איז ריעלי עקספענסיוו, קאסט א טויזענט דאללערס א פיס, אדער טו טאוזענט, כ'ווייס נישט וויפיל, ווענדט זיך ווי פיור ס'איז און אזוי ווייטער. וויילד קאוט סעלמאן. וואס? די עכטע סעלמאן, יא, נישט די פעיק פינק סעלמאן. ס'איז זייער טייער, און עס האט א פרייז, און די פרייז, די פרייז איז איז די כל התורה כולה, אזוי ווי ס'שטייט אין, ס'איז, כ'מיין, ווי לערן, ווי האב אלל דיס מאמרי חזל אין אווער העד, אדער סתם,

שדים אדער וואטעווער. די די דאס הייסט אין אנדערע ווערטער דעט די פרייז דאס איז די פרייז די חכמה אין די סענס אוו טרו חכמה איז די מאסט עקספענס מאסט טייערע זאך די מערסטע ווערטפולע זאך די מאסט וועליועבל וויטש מיענס אזוי ווי יא ס'איז די זאך וואס מ'קען וואס איז ווערט פאר זיך אליינס אלל די אדער טינגס אר פאר דעט ענד דערפאר דאס איז עקספענסיוו פרייז און די פרייז איז יור האול לייף ווייניגער פון דעם איז איז נישט דאס מיינט חלב עם האימא איז אנדערע ווערטער גייסט צוריק א מענטש די איידיע די פיקטשער העיר איז יו אנדערסטענד די פיקטשער די אימעדזש דעט דער העווינג איז

איך ווייס צו ראטעווען די קינד פון א מחלה, און וואס געט מען אוועק פאר זיך אליינס, כל אשר באש יתן בעד נפשו, עווריטינג, יא, אפשר פאר די קינדער מער, איך ווייס נישט. בקיצור, וויפיל געט מען פאר די תורה, אבער עס איז נאכאלץ, קיינער געט נישט, גייט נישט, געט נישט אוועק, כאילו, די מילך וואס זיין מאמע האט אים געגעבן, אלץ איז ער עשיר, יא, דאס בלייבט דערנאך, רייט, כאילו. איז אן באדי, כל אשר בו אישית איבד נפשו, אבער אזוי ווי דער סטן האט געזאגט דארט, אחת נפשי שמא יאבד, פאר פאר די נשמה אליינס, פאר די פאר די מילך, פאר די ערשטע סטעפ, די פירסט טינג דעט א פערסאן העז, די פירסט, דעיס א לאט אוו טינגס איי העוו וואס כ'האב געלערנט אין חדר, כ'על אוועקגעבן, ווי האט ער זיך אויך זאגט איך געב אוועק האלב פון מיין תורה פאר פאר עפעס, יא זיי דא א מעשה פאר פאר קענען זינגען וואטעווער, יא כ'געב אוועק וואס כ'האב געלערנט ביי די צוואנציג געב איך אוועק, אלע געלט וואס כ'האב געמאכט פון ווען כ'בין געווען דרייצן געב איך דיר פאר זאלסט מיך אויסהיילן, פאר די תורה דארף מען אוועקגעבן אלעס וואס דו האסט באקומען פון ווען ביסט געווען דריי סעקאנדס אלט,

יו נאו, טא טא, יו נאו, טא לערן, ענד עווריטינג האז א פרייז, יו נאו, עווריטינג אין די ווארלד האז א פרייז, דאס איז, דאס איז עולם ה, עולם הפרייזעס, איי דאנט נאו האו יו קאל איט, עולם החליפין, יעדע זאך אין די וועלט האט א פרייז, יו נאו, צו, צו מאכן געלט איז דא א פרייז, דארף מען געבן צייט, צו, צו האבן גוטע מידות איז דא א פרייז, וואטעווער, עווריטינג האז א פרייז, טא לערן חומש רש י יו האוו טא גיוו ען אווער, טא לערן, טא לערן פאר ריעל יו האוו טא גיוו עווריטינג. דעטס די איידיע, קאז טרייענג טו סעי ווייל ווייל ווייל תורה אדער חכמה אדער דיס קיינד אוו לייף דעטס קאלד חכמה וויטש איז ריעלי וואט ווי האב טו טאלק אבאוט איז איטס עקסטשעינדזשינג דיס לייף פאר דעט אזוי ווי ס'דא חיי עולם הזה חיי עולם הבא ס'דא א סארט לעבן אסאך סארט לעבן ס'דא אסאך סארט זאכן וואס מ'רופט לעבן ס'דא מיי לייף איז פלעיאינג טעניס יא דעטס איז לייף איטס ליטערעלי ווען יו פרעגט פילאזאפיש מ'דארף אויסלעשן די עירקאנדישן דא ס'נישט נישט דאס געמיינט.

פאר א ענט לייף איז ביאינג ען ענט און געטינג די רענט די ליטעל קערנעלס און אגרא באקייעטס וואס שטייט אין משלי און נעמט צאם א גאנצע זומער און ער האט צו עסן אין די ווינטער דאס איז זיין לייף דעטס היז עקטיוויטי היז לייף עקטיוויטי ענד פאר סאם פיפעל די טאלק אבאוט יור עמאשענעל לייף יא עס איז א קיינד אוו לייף און סאם פיפעל דעטס דער לייף ער האט ליב ער האט פיינט דאס איז די אקטיוויטי, דאס איז די זאך וואס ער טוט, דאס איז זיין לעבן, אויב איינער האט עפעס א זאך, ער זאגט דאס איז מיין לייף, נישט איך שטארב, איך זאג דו שטארבסט, דיין גוף גייט שטארבן, דעטס די די קיינד אוו לייף יו וואנט טו העוו, דעטס די קיינד אוו לייף יו העוו, ענד איט איטס אזוי ווי מען זאגט, איטס דערס נאו, פאר יומען ביאינגס וואס זענען נאך א גאנצע זאך, פאר יומען ביאינגס דער איזנט עווריטינג, ס'איז נישט דען אלעס איז דער אייבערשטער. א מענטש האט ער וויל האבן אזא סארט לעבן, גייט ער נישט האבן ווייניגער פון אזא סארט לעבן, אדער איז גאנע טרענספארם, באט גייט האבן ווייניגער בפשטות פון אזא סארט לעבן, און די מאוסט בעיסיק וועי אוו אוו טינקן אבאוט דעט איז אבאוט טיים, רייט? יו קענט יו קענט אלוועיס טינק ענד אלוועיס פרעס, עס נעמט צייט, מענטשן האבן טענות דא אלעמאל אז די רמב ם איז געווען אזוי קעגן עולם הזה, באט איטס נאט. נאט לכתחילה, עס איז נאר בדיעבד ווייל מענטשן לעבן אין צייט, און זיי לעבן נישט למעלה מן הזמן, די חכמה איז למעלה מן הזמן, די חכמה קעירט נישט צי דו ביסט דא אדער דארט, צי דו האסט געגעבן צייט, אבער מענטשן זענען נישט געבוירן אזוי מיט חכמה, יו העוו טו לערן איט, ענד לערנינג טעיקס טיים, איט ליטערלי טעיקס טיים, א לאט אוו טיים, יור האול לייף טיים, רייט? כ'האב שוין געזאגט וואס סאקרעטיס האט נאכגעזאגט פון איינעם, ער זאגט אז וואס איז די שיעור? יא, דאס שטייט אין די משנה, איטס אין די, אין וואן אוו די דייעלאגס, וואס איז די שיעור?

אזוי ווי ס'איז טייערער פון די גאנצע זאך, פון אלעס, איז די פרייז פון דעם די גאנצע לעבן. ענד יו נאו, און דען יו קען סעי אקעי, סאו, זעט מיר נישט אויס אז איך געב אוועק מיין גאנצע לעבן פאר עס, איך האלט נאך ביי די חלב שינקתי, איך האב נאך נישט אפילו אוועק געגעבן דעם צווייטע, די צווייטע גלעזל מילך פון די, פון די קאווע האב איך נאך נישט אוועק געגעבן. באט. און יו רילעיטינג איט, דו זאגסט אז היות יו האוו טו, היות איטס א קאנסטענט ווארק,

איינע פון די זאכן וואס אונז סטראגלן א גאנצע צייט מיט איז אז אונז האבן שוין געוואלט פארשטיין אלעס נעכטן. רייט? און ווען מען זאגט אז ס'נעמט אזוי לאנג, זאגט מען אז מען פרעגט אלעמאל, סאו וואס גייט מען טראכטן נאכדעם וואס מען גייט וויסן? מען ווייסט נאכנישט, קודם האלט מען נאכנישט דארט, און מען גייט נישט וויסן אויך נישט דעמאלטס. אין אנדערע ווערטער, דער איז, איטס נאט אבאוט לייק ריפיעטינג, חזר'ן די זעלבע זאך נאכאמאל און נאכאמאל. איווען אין די מאוסט בעיסיק, און הי טאלד מי, א ווארט פון די רשיבה אוו לעיקוואד רבי נאמן א גרויסע מסמר די יו נאו ענד ענד לייק הי איז לערנינג פאר לייק פארטי יערס לייק מער ווייניגער צוועלף שעה א טאג כווייס לאמיר זאגן ענד ער האט געזאגט פאר איינער אז בערך אפאר יאר צוריק אז ער מיינט א היבשע מאל צו פארשטיין וויאזוי די תורה ארבעט. דאס איז דזשאסט א סערטען חכמה, א סערטען אינטרעסט וויטש איז קאלד תלמוד בבלי וואס ער לערנט מער ווייניגער לערנט ער כש עפעס אנדערש רייט? אין אדער ווארדס דער איז לייק א ביג פיקטשער אויף איעדע איינער מיינט ער קען לערנען מסכת בבא בתרא ער קען שוין די גאנצע מסכת דען יו לערן ליל מוה אין ריעלייז אז די קענסט נאך נישט אין יו דאנט איווען נאו די ענסערס טו די בעסיק קוועשאנס אין מעיבי איף יו לערן פאר פיפטי יערס אין איווען מאר דען דעט דעט מיענס דעט יו העוו טו האוו א לאט אוו פעישענס מעיבי די ביגעסט די ביגעסט פראבלעם איז נאט האווינג פעישענס. ווייל ווייל אונזער אלע ווילן ווילן האבן ווילן שוין וויסן און זיי ווילן שוין האבן געוויסט, דעמאלטס וועט מען קענען גיין שלאפן ווייל מען ווייסט שוין, חוץ נערוועז וויסן ארבעט נישט אזוי, באט איט דזשאסט טעיקס א היודזש אמאונט אוו טיים, איט קאוד בי דעט יו האוו א קוועשאן טודעי און וויל בי ענסערד אין טורטי יערס, און נישט אין טורטי יערס ווייל פונקט וועט מען טרעפן דעמאלטס א סייף וואס שטייט די תירוץ, נישט פון דעם רעדט מען, איט מינס דעט איט נידס א בילד אפ אוו טורטי יערס אוו

ווער האט אזוי געזאגט?
איין פסח חכם אחד. חכם אחד אמן. ס'שטייט אין ספרים הקדושים. ס'שטייט אין ספרים הקדושים.
ס'שטייט אין ספרים הקדושים אז שרייבן נעמט ל ס איז מאכט מען יו העוו טו סלאו דאון טיים, סלאו דאון לייף. ווען טו ווען יו ריד יור ספידינג אפ טיים. וואס מיין איך? ס'וויל זאגן אז חכם איז א קיינד אוו לעבן, מינדערן איז א קיינד אוו עקטיוויטי. די נעשה און מתן, די שקלא וטריא, די אפשר אהער און אפשר אהין, איז פארט אוו די, ס'איז נאט אבאוט פיינדינג אוט די קארעקט סטעיטמענט דעט ווי קען רייט אן די באטאם ליין. ענד פיפל דעט לערן, אונז לערנען ספרים, לייק ווי דער קאצקער רבי האט געזאגט, יא מ'קען נישט זאגן תהלים אין איין טאג, דוד המלך האט גענומען זיבעציג יאר צו שרייבן תהלים, ווער זאגט עס אויף איין טאג, אין אדער ווארדס ווי סעי איט אין וואן דעי, יו דאנט ריעלי אנדערסטענד איט, טו ריעלי אנדערסטענד יו העוו טו ליוו די האול פראסעס, די אלע גאנצע קשיא, די גאנצע תירוץ, די גאנצע צרה, די גאנצע ישועה, האועווער איטס תהלים, דעטס רייטינג תהלים, באט דען רידינג איט, איטס טרו, אין סאם סערטען סענס, דען קאמס און סוף ימיו כאילו אין די ענד קומט ער צו עפעס א געוויסע פיקטשער צו א געוויסע כללית'דיגע אנדערסטענדינג און דאס שרייבט ער אין זיין ספר אדער א מענטש זאגט א שיעור רייט איך קען דיך צוגרייטן א גאנצע וואך נאכדעם קום איך זאג א שיעור פאר צוויי שעה אדער צוויי שעה ענד יו טינק יו נאו וואט איי עס איז נישט מעגליך איט דאזענט איווען מעיק סענס דעט סאמטינג דעט טעיקס א וויק טו לערן טעיקס אנלי ען אווער טו טיעטש סאם האו דעטס האו איט ווארקס קאוז יו געט א סערטען לייק מסקנא אר א סערטען פיקטשער און א סערטען קלעריטי ענד יו טיעטש דעט באט און אז מאטש אז אונז ווייסן נאכנישט אונז האלטן נאכנישט געסאלווט אלע. עס איז נישטא אזא זאך, ענד איט ריעלי טעיקס די האול לייף פראם די רייטערס פערספעקטיוו, און די ריזען אונז זענען, אונז פארגעסן דאס ווייל אונז האבן שוין אזויפיל מענטשן וואס האבן שוין געלעבט, און האבן שוין אראפגעקומען און געשריבן אזוי ווי די קיצור, די מסקנא פון די גאנצע זאך, און מיינען אונז אז אז ס'נעמט, ווי לאנג נעמט צו ליינען א בוק, ווי לאנג נעמט צו ליינען איווען א סיריעס בוק, האו לאנג, מאך א חשבון, טאמער מ'לערנט א בלאט יעדן טאג, עס נעמט אפאר וואכן, אפאר חדשים די מאוסט, דיפענדס האו מאטש אוערס א דעי דו גיבסט פאר איט, נאו בוק טעיקס מאר דען א פיו וויקס טו ריעד.

ס'איז דא דא עכטע פראבלעם אז מ'קען דאס נישט פארקויפן, אונז רעדן וועגן ווי אזוי עס צו פארקויפן אבער ס'רעדט זיך וועגן דעם, יו קען סעל, יו קען סעל פראדאקטס, יו קענט סעל לייף, ס'איז זייער שווער, מי ישע חפץ חיים, יא זינגען איינער איז ארום געגאנגען און געהאט פארקויפן די לייף, נישט דא, ער רעדט נישט קיין לשון הרע, ער לערנט תורה, איך ווייס נישט, דעטס נאט סאמטינג יו קען סעל, יו האוו טו דו איט יורסעלף. יו קען סעל יוניווערסיטי קאורסעס באט יו קענט סעל עקשועל עקשועל לערנינג און דעטס וואט די די וועי די טראדישענעל וועי אדער די עכטע וועג ווי אזוי די אידן פלעגן האבן שוין גערעדט אסאך מאל איז איז צו מאכן א בית מדרש און א בית מדרש איז א קיינד אוו לייף איטס נאט איטס נישט דעטס וואי עגעין דער איז א לאט אוו פעיק נעס און א לאט אוו שטותים באט ווען ווען די די די ישיבות זאגן אז ס'נישטא אזא זאך צו ענדיגן לערנען. פארשטייט אזא זאך האט שוין געזאגט הרב סאלאווייטשיק האט געזאגט אז ער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין סיום אין זיין לעבן די וואן טיים אין היז לייף הי מעיד א סיום קאוז די בעלי בתים הער היז שיעור מסכת ברכות אר סאמטינג און הי פינישד איט און הי געיוו מי אן סעט דיס טו דעם ס'איז זייער שיין און מען ענדיגט אבער העלאו דאס איז פאר די בעלי בתים איז עס גוט צו מחזק זיין די בעלי בתים דארף מען מאכן א סיום אבער לומדים מאכן נישט קיין סיומים. און לייק די ליטווישע לייק די קיידעל רייט מען זעט מען לערנט און ווען גייט מען ענדיגן לערנען ווען מען גייט שטארבן איך מיין אדער מען דארף עפעס אנדערש טוהן ס'איז א מצוה שער פארשלאס לויז אל דעי אחרים וויל סטאפ אל די אדער טינגס וויל גאו בעק דעטס דעטס א קיינד אוו לייף און יו קענט סעל דעט יו קענט מען דארף פארקויפן די בית מדרש די די די טישן די בענקלעך די דעטס לייק האו דו יו האו דו יו קריעט האו דו יו האו דו יו קריעט וועליו פאר פאר דעט האו דו יו קריעט מענטשן זאלן עס קויפן מענטשן זאלן עס אפילו קוקן אויף דעם. וואס מען גייט עס פעקטשען, מען גייט עס לייגן אין א בוק, מען גייט עס פארקויפן, ווער סגייט נעמען די קורס, נעמען די פיל, גייט ווערן א חכם, שטעל דיך אזא זאך, בויען א גרויסע בילדינג, און דארט גייט זיין מקום, און יו האוו טו געט טו דיס לייק קביעות סתרים לתורה, אדער קביעות מקום לתורה. און באופן הכי פשוט איז אין א פיזיקעל באדי פון א פערסאן איז נאט די סעים טינג.

און און דעטס אלל, דאס וואס איך האב געוואלט זאגן, און איך האב געמאכט זייער, עס האט געמאכט סאונד זייער שרעקעדיג, אבער די פירסט טינג, דעטס וואט איים סעיאינג, און דאס איז וויי איטס נאט אבאוט לייק הו קען רייט די בוק דעטס גאנני, איך האב אלעמאל געוואלט, יא, דער קאצקער רבי זאגט ער וויל שוין א גאנצע צייט שרייבן א בוק, אין איין פרק גייט שרייען, פארשטיין אלעס, עס שוד בי דואעבל, לייק האלא, לעטס דזשאסט סאם פוינט פיגור אוט דעט בוק, די רמב ם איז טרייענג טו רייט דעט בוק, רייט, איים טרייענג, די די גאנצע שיעור איז א שיעור אויף רמב ם און ס'אגענסט די, כ'מיין ס'אגענסט א סערטען וויזשען דעט פיפעל סי אין די רמב ם דעט רמב ם העז אין סאם וועיס וואס מען דארף פארענטפערן באט ס'איז נישטא אזא זאך, נישטא אזא בוק. וואס איז יא דא? און וואס איז דא אין די זעלבע זאך, איך קען זאגן וויאזוי קען א מענטש, פארדעם די בעל שם טוב זאגט אז מענטשן גייען א, און אידן רופן זיך נישט חכמים. ס'דא.

באט דעט מיענס, אין אדער ווארדס דעט מיענס דעט אין עולם הזה, אין עולם, עולם הבני אדם וואס לעבן אין צייט, וואס לעבן נישט אין, און זענען נישט חכם אליינס, און זענען נישט קיין מלאכים, קיין שכלים, שכלים נפרדים ווי מען פלעגט זיי רופן, און זענען נישט די זאכן, די די וועליו, דאס וואס אונז רעדן פון יקרים ופנינים, פון פון דע טינג דעט דעט איז, דעט איז ווארט יור האול לייף, איז נאט די נאלעדזש אר נאט די לייק העווינג סאם בוק, אדער ביסט מחבר פון יענעמ'ס ספר, ס'איז די פלעין האבן אזוי דריי מאנאט א וואך וואס ער זעצט זיך אוועק און ער לערנט, דעטס די האול טינג, נישט לא פחות ולא יותר, אדער דריי מינוט א טאג האלט מיך שוין, פרק אחד שחרית און פרק אחד ערבית, דעט מיענס דעט יור בן עולם הבא, דעט מיענס דעט, אין אדער ווארדס, לייק איי קען סאמטיימס איי פרעזענט איט, איך האב עס נישט קיין גוטע פרעזענטעישן, ס'איז קעגן די גאנצע וועלט, יא, דער אבסאליט פאקט האט געזאגט תלמוד תורה כנגד כולם און אויך כולם כנגד תלמוד תורה, ס'איז קעגן די גאנצע וועלט, ווייל אין די וועלט איז דא א וועליו סיסטעם, רייט? דעטס וואט איט מינס, זיי, אין מיינע זוהר'ע שיעורים האב איך גערעדט וועגן דעם לעצטע פאר וואכן, דאס הייסט אז אונז לעבן אין א וועלט, אונז לעבן אין א וועלט און איט העז א רעלידזשען, וואט דאס איט מין איט העז א רעלידזשען? זיי זענען סעקולער, ס'איז דא א וועליו סיסטעם, ס'איז דא זאכן וואס זענען ווערט, דא זאכן וואס מ'קען עקסטשעינדזשען איינס פאר די צווייטע, רייט? אלעס עקסטשעינדזשט זיך פאר דאלערס, און דאלערס עקסטשעינדזשט זיך פאר אלעס, און ס'איז דא זאכן וואס זענען ווערט מער דאלערס און ווייניגער דאלערס, אין די ענד אוו די דעי איז דא געוויסע זאכן וואס זענען ווערט עפעס, וואס פאר זיי גיבט מען אוועק לייף, בעסיקלי יו עקסטשעינדזש יור לייף פאר סאמטינג, טיים איז מאני, יא, טיים, לייף איז מאני, ענד ס'דא זאכן וואס זענען נישט, ס'דא זאכן וואס מען דארף זיך מוטשענען, מען דארף טרעפן, מען דארף פארקויפן כבוד, אפשר דאס גייט מאכן א מענטש זאל צאלן פאר די חכמה, גייט אים געבן א סערטיפיקעט, מענטשן יו נאו דיס האול קאנווערסעישאן אבאוט די יומעניטי איז יו נאו לייק אין די וועסטערן ווארלד דיס דעיס רייט, צו צו ס'לוינט זיך צו גיין לערנען חכמה, אדער ס'לוינט זיך נאר צו מאכן געלט. רייט? ענד דעיס אלל דעיס טיפשים דעט גאו אראונד סעיאינג איף יו לערן פילאסעפי יו וויל געט מאר מאני עט יור קאנסאלטינג דזשאב ביקאוז קאנסאלטענט איז בעסיקלי א פרעקטיקעל פילאסעפער אדער יו נאו פאר עקזעמפעל כ'ווייס אדער מאכן ריעל עסטעיט כ'ווייס נישט דאס איז נארישקייטן ביקאוז איטס בעקווארדס איטס יו ארעדי יו קענט דזשאסטיפיי יור רעלידזשען אין טערמס אוו סאמען עלסעס רעלידזשען רעלידזשען מינינג יור גאד וואס איז א גאט א גאט איז א זאך וואס מאכט זאכן גוט וואס מאכט זאכן וועליובעל, אין אנדערע ווערטער, דיפענדינג אן וואט יור גאד איז, דעטס די טינגס דעט אר קלאוזער טו דעט אר מאר סימילער טו איט אר גאנע בי די טינגס דעט אר ווארט מאר דען אדער טינגס, מאר וועליובעל. סאו אויב דיין גאט איז געלט, אזוי ווי הלכות אמעריקע, דען דעטס די טינג דעט עווריטינג מעזשערס עקארדינג טו דעט, רייט? איף ווי אסק יו פארוואס גלעט זיסטו אין קויל? מ'מאכט פון דעם געלט? אה, מ'מאכט פון דעם געלט? איך פארשטיי, האט יענער געזאגט, דער רבי מיינט אז נישט מ'מאכט געלט פון דעם, פארשטייט איר? קענסט די מעשה? יא, דאס מאכט סענס. וואט דו מין איט מעיקס סענס? איט מעיקס סענס קאוז יו ביליוו אין דעט גאד, קאוז דעטס יור וועליו, און מילא מאכט עס סענס. אויב איינער זאגט פונקט פארקערט, איך מאך געלט כדי צו זיצן און לערנען, ביסט דאך א משוגענער. נאט וואר יו א משוגענער. קען עפעס פראוון? כ'ווייס נישט צו מ'קען פראוון, באט איט דזשאסט מינס יו ביליוו אין א דיפרענט גאד. איף יו ביליוו אין די גאד אוו טרוט, דען עווריטינג, עניטינג דעט ברינגס יו קלאוזער טו טרוט איז וואט שוד בי פעיד פאר. רייט? נאר די עולם הזה איז נישט די עולם וואס ווערט, איז מעזשערד ביי טרוט. איטס מעזשערד ביי אין אמעריקא איטס מאני און אין אנדערע פלעצער איז אנדערע זאכן. נישט די גאנצע וועלט גלייבט אין געלט אזוי שטארק ווי אמעריקא, דזשאסט טעלינג יו. ווארהייט זיי האבן נישט אזויפיל געלט. און
וואס גלייבן זיי? פוטין גלייבט אין די פאוער אוו ראשא אר וואטעווער. טו הים דעטס מאר וועליעבל דען מאני. מען זאגט פאר אים אז אמעריקא גייט פארמאכן זיין באנק אקאונט און ער קוקט אזוי משוגע. איך האב א באנק אקאונט כדי איך זאל אריין לאזן א דינג. זענטס צודרייט? כאפסט אז אונז רעדן די ראנג לענגוויטש מיט אים? מ'קומט אמעריקא זאגט פאר פוטין קום אהער וויר גאנא פריז יור בענק אקאונט סאו די און דערפאר יו העוו טו גיוו אפ אן יור דריעם אוו גרעיטער ראשע רייט אנד מי לוקינג עט דעם לייק דער נאטס רייט הי סעיס דיס קיינד אוו טינגס סאמטיימס אדער זיינע מענטשן זאגן איך האב א באנק אקאונט כדי צו מחזק זיין רוסלאנד נישט איך האב רוסלאנד כדי צו ווערן א גרויסע באנק אקאונט איך קען דיך אנדערווייט איך בין נישט קיין סלעיוו פון אמעריקא אמעריקא איז וועגן געלט זייער פיין זאלן זיי האבן זייער געלט איך וויל נישט האבן געלט אבער איך וויל האבן טענק וואטעווער ס'איז א פראבלעם ווייל טענקס קאסטן געלט דעירס א ריעל פראבלעם דעט געלט מאני איז סאמוטינג ריעליטי באט איך בין נישט וועגן דעם, איך בין וועגן די כבוד ה, כבוד הלאום ה, די סלאוויק פרייד, יו נאו, וואטעווער. למשל, דאס איז דיפרענט געטס, דיפרענט געטס קעסט, א דיפרענט עבודה זרה. כבוד, נעשאנעל כבוד, מאוסט, מאוסט פלעיסעס אין די ווארלד עקשעלי קעיר מאר אבאוט נעשאנעל פרייד דען אבאוט די עקאנעמי, אין די בעיסיק סענס. די אי יו, איך מיין, וואטעווער, איך זאג סתם פאליטיק, דזשיאפאליטיקס, באט אין סערטען סענס די אמעריקען ווארלד סיסטעם איז בעיסד אן קאנווינסינג עוועריוואן דעט די אנלי טינג דעי שוד קעיר אבאוט איז מאני. כ'זאג נישט, אפשר איז עס בעסער ווי אנדערע זאכן, באט ס'איז נישט מוכרח, יו נאו, סאם פיפל בליעוו אין פרייד איז מאר אימפארטענט, אדער סאם פיפל בליעוו דעט לאוו איז מאר אימפארטענט, וואטעווער. מעיבי אין פרענס דעטס וואט דעי בליעוו, איי דאנט נאו, כ'מיין ס'איז דא פארשידענע סיסטעמס, ס'איז דא פארשידענע געטשקעס. און היסטאריקלי דער ווער דעפענטלי פלעיסעס לייק דעט, כ'מיין, יו נאו, אנד דער איז נאו ביג פארשלעג, וואטעווער. בקיצור. און דאס וואס איך זאג, אונז לעבן אין די וועלט, און ווען איינער, א איד קומט און ער זעצט זיך אוועק און ער געבט צייט און ער צאלט אפילו פאר דאס געלט, רייט, יו אר סעיאינג איטס ווארט מאר, מאני, לאו דווקא געלט, טיים איז מאני, און הי בילדס א בילדינג אר וואטעווער הי דאז, און הי איז ביאינג, מעיקינג א מרידה במלכות, איך מיין מען דארף, ווען פרעזידענט, דער פרעזידענט וואלט געוואוסט וואלט ער געשיקט די פאליציי אים צו ארעסטירן, איך מיין סיריעס, הי דזאסט דאזענט רעאלייז, אר איטס נאט ריעלי א טרעט, באט איף איט וואלט בי ריעל, איט וואלט בי א ריעל טרעט, דען זיי וואלט ארעסט יו פאר איט.

פארוואס איז עס משוגע? אונז מיינען ווייל אונז זענען די איינציגסטע אמת'דיגע גאט. וואס א פראבלעם? די ראמענס ענד ענד דעי דידנט ריעלי ביליוו אין דער גאט, דעי דידנט עסק איט, סא אונז גלייבן אין דזשופעטער און נישט אין נישט אין, קאם אן, זיי גלייבן אין דזשופעטער אזוי ווי איך גלייב אין דזשופעטער, סא נישט נישט די ווארט. דאס דזשופעטער רעפרעזענטס די סטעיט, אדער די סטעיט רעפרעזענטס הים, וואטעווער איט איז. דער איז דיס ראמען סטעיט ענד איטס בילט אן סערטען איידיעלס אוו בעיסיקלי אוו פאוער און קאנקוועסט און מאני, נאט עקזעקטלי מאני באט וואטעווער די איידיעל איז.

אונז מיינען אז אונז זענען נארמאל, ס'איז עפעס נארמאלע זאך? איז אמת היסטאריקלי? מער ווייניגער. ס'איז דא יוצא מן הכלל. באופן כללי, באופן כללי, נאט די ראמענס, נאט אלעקסענדער, באופן כללי, אלל דיס ביג עמפייערס, און זיי האבן געזאגט, צעל און בהיכל, קום אהער, דו ביסט מקריב גט קרבנות פאר דיין גאט, נאו פראבלעם, אין די זייט, מ'וועט דיך אפילו געבן שטייער, מ'וועט דיך צוגעבן, גם אתה תתן בידינו עולות הזכרים, מ'וועט דיך געבן,

די אלע די געטשקע דיענערס האבן דאך נישט די פראבלעם, זיי האבן דאך נישט די קנאה וואס אונז רופן די קנאות, די די די סעל בלעדיות, די דיס איז די אנלי טרו גאד. ס'איז דא אלע מינע געטעס, ס'איז דא אלע מינע, אין אדער ווארדס, ס'איז דא אלע מינע, אלל קיינדס אוו וועיס אוו לייף, ענד דען יו רעקאגנייז דעט וויר ריעל, כ'מיין וויר העיר, וויוו גאט אווער בוטס ענד אווער גאנס ענד וואטעווער וויר העוו, וויר ריעל, סאו טוט צוליב, ביטע נישט אן דרכי שלום, כ'מיין, גיב א, גיי זיך א בוק, ווי האט נתן תיכוס געזאגט, גיי זיך א בוק, לאז דיך אפ, מאך דיך א נאריש, גלייבסט אהן גייט דיך א בוק, פאר ווייטער, יא. עוועריוואן איטס פראגמעטיק, חנני' משל ואזהרי, עוועריוואן, אלל די אידן אנדערסטוד דיס, איווען על פי הלכה איז נישט, די גאנצע הלכה איז נישט אזוי פשוט, ווען יו וואנט עסק לייק א רב, חנני' משל ואזהרי עסקט א רב, הי סעד דעט דער שט ביק זיך, יו נאו, טרו סטארי, עס האט נישט מיט די רב, עס האט נישט מיט די הלכה, און עס האט נישט מיט פרעגמעטיזם, עס האט נישט מיט מיט די אונז האבן א גאט, נאו פראבלעם, בלייב מיט דיין גאט, האסט א בית המקדש מאך, ברענג קרבנות, וועל דיך צאלן, וועט נעמען, יו נאו, ווער גאנע טעיק סאם טעקס, וויל דייווערט סאם אוו די טעקס פאר יור טעמפל, נישט קיין שום פראבלעם, קיינער האט נישט געהאט קיין פראבלעם מיט דעם. און אין דזשענעראל די ענשענט ווארלד עוועריוואן ווארקד לייק דיס און נאו עי דעיס איט סטיל ווארקס לייק דיס כ'מיין לייק איי סעד וואס? עקזעקטלי און עס קענסט יעדע אלעס ארבעט זייער גוט עז לאנג עז יו אלסאו ביליוו אין אווער רעלידזשען אביסל בשיתוף און דיז משוגעים די אידן איז און דען און לעיטער און אדער קאנטעקסט דעי נעווער ווער מסכים טו דיס עט ליסט די קנאים די אין סאם סענס די צוויי. יא אבער זיי שטערט זיי שטערט זיי נישט. די די אידן האבן אלעמאל געהאט א פראבלעם מיט דאס, א בעיסיק פראבלעם, ווי דו ריעלי דאנט בעליוו אין יור גאד. ס'איז נישט קיין מעשה דאס. און אונז ווילן אמת'דיג זאגן, אונז קענען אונז ווילן נישט האבן א בית המקדש אונטער, און ווען אונז האבן יא אונטער פרעה אז ס'איז ווערי בדיעבד ווער ווי סעי דעט די שכינה איז נאט דעיר, דעטס וואט די חכמים סעי, איטס פעיק בית המקדש. איף קודש פעיס פאר איט. די קודש וואס א ליבעראל, יו נאו, דער איז פרי, פרידאם אוו רעלידזשען, כל ממלכת הארץ, עוועריוואן שוד ווארשיפ איטס גאד, ווי דאנט רילי בעליוו אין דעט, די אנלי וועי ווי קען מעיק אור סעלף בעליוו אין דעט איז ביי קלעימינג דעט היז אלסא רילי בעליווס אנלי אין די טרו גאד, ער מאכט זיך אביסל נאריש דארט, דעטס אווער וועי דעט די אנלי וועי דעט אין אדער ווארדס ביי אס קאמינג אן טאפ עגעין, עטליעסט אין אווער מיינד, אבער אונז קען נישט, אונז קען נישט זיין, אונזער בית המקדש ארבעט נישט אונז אין דעטס וואי איף די סטעיט אוו איזראעל וויל די בית המקדש איט וויל בי עבייס אוו עבודה זרה. ווייל די די סטעיט איז גאנא בי עבאוו די בית מקדש, דעטס די, אין אלל מאדערן סטעיטס דעטס די וועי איט ווארקס, אינקלודינג אין די מאדערן רעלידזשעס טעאריס אוו די אוו די רעלידזשעס סטעיט, דעי אלסא בעליוו לייק דעט, דעט די סטעיט איז עבאוו גאד, אדער די סטעיט איז דער גאד, סאו ס'נישט דא אזא זאך.
יא יא, די אידן האבן זיך גע'אקשנ'ט, די אידן פאונד אוועיס ריעזן, דער האט געברענט, וואן אוו די לייק ביג מרידות וואס לייט סעיז אין שבועות בתמוז משנה איז פאר פון ספר תורה, און איטס אין דזשאסעפוס די סטארי, דא סאם דזשענעראל האט זיך בארואיגט, האט זיך האט זיך געמאכט פארברענט א ספר תורה אדער מבזה אין ספר תורה, ענד די דזשואס עקטשעלי דיד א רעבעליאן ביקאוז אוו דעט, ווער לייק די מוסלימס דעט איף יו בערן די קוראן, יו נאו, נישט קיין מעשה, אונזער ספר תורה איז נישט אויב מ'איז ברויגז איז מ'קען, מ'האט זיך איבערבעטן, מ'בעט זיך נישט איבער פאר דאס, מ'גייט ארויסווארפן די גאנצע רוימישע לידזשען ווייל זיי האבן געטאטשט אונזער ספר תורה, און מ'גייט זיי נישט לאזן בשום אופן לייגן זייער געטשקעס אין אונזער אין אונזער בית המקדש, אונזער בית המקדש איז פאר ריעל, אונזער בית המקדש איז די אנלי וועליו, די אנלי טינג ווי ריעלי בעליוו אין, און ווי דאנט בעליוו אין. עס איז נישט ווארט פון זיך צאלן טעקס מיט צפלן מיט זיין שיין צו דיך, ווייל ווי האט יוחנן ימשלט בער זיינער געזאגט, שטייט אין די גמרא, יא, דו ווילסט דו ווילסט פון אונז געלט, נאו פראבלעם, אבער דו ווילסט א משי טרו רעקאגנישאן, גיי צו קען דו מיט עדווער כלבא שבוע, רייט דו מיט א הונט, און קענסט דיך רעדן מיט די הונט. ביסט נישט ביסט נישט בכלל נישט קיין מענטש, ביסט נישט עפעס א צד, דו ביסט גארנישט. און און דאס וואס אלוועיס א ריעל א ריעל קאנפליקט, דאס אז היינט אידן זענען פירן זיך בדרכי שלום, מיר מיר ווי ער געזאגט דרשו שלמה איהר, ס'איז א גרויסע ס'איז א גרויסע ס'איז א גרויסע וויתור, ס'איז א גרויסע איטס איטס א ביג טשעינדזש דעט ווי מעיד און איטס נאט סאו סימפל און ווי סטיל דאנט ריעלי דא איט, לייק די ריעל די מאר פרים יו אר די מאר די מאר יו ריעלי דאנט בעליוו אין די לאוס אוו עניוואן עלס, רייט? יעדער איינער ווייסט אפילו די טרעפיק לאוס, נאר בדיעבד בדוחק, פאליס שטייען דארט, אונז גלייבן נישט אין דעם. אונז גלייבן נאר אין איין גאט, יעצט די זעלבע גאט וויל מען זאל פארן א רויטע לייט? איך ווייס נישט, נישט אין דיטעילס, אבער דער סאמטינג ווערי בעיסיק אין די דזשואיש, אין די דזשואיש סייקען, ווי נאו איט, איך מיין די די האול ענלייטעמענט פראדזשעקט און די האול, איך רעד דא זייער גרויס קנאות, באט די האול אלל דיס לייק פראדזשעקט אוו נארמעלייזינג די דזשואס, איט דידנט ווארק, וויר סטיל קרעיזי, ענד די מאר לייק ארידזשינעל דזשואס אר מאר קרעיזי, באט איווען, מען קען מיינען די ציונים, ווי האט יענער געזאגט, אום שמום, יא? זיי דאונט ריעלי בעליוו אין די יו ען, אפילו בן גוריון שיך האט געגלייבט אין די יו ען, אונז גלייבן נישט אין די גאנצע מעשה, אונז קאמען א גאט, ס'איז דא יו ען, מ'זאגט אונז וועלן זיך דיעלן מיט ענק אויב מ'דארף זייער שטארק, באט אונז האלטן ענק אין די אונטער די אונטער די אונטער, דעטס וואט ווי ריעלי טינק אוו יו ען, ווי ריעלי קענט דיעל וויט דעם, און איך מיין די די די דזשוס אין יוראפ ווער העיטעד פאר גוד ריזען, נישט משוגע, שטייט אין אייך, כי אתה עשיתו, די אייבערשטער איז שולדיג.

דערס סאמטינג ווערי בעיסיק ווער ווי דאונט בעליוו אין דער גאדס ענד ווי קענט ברינג אורסעלף טו בעליוו דערס סאמטינג איך ווייס נישט סאמטינג ראנג וויט אס ענד ענד זאג דיך אונז קענען עס אויב מ'וועט זאגן אז א תשובה דער רב וועט זאגן אז מ'דארף פאלגן די טרעפיק לייטס אקעי איווען ווען דעי דא איט ווי נאו דעט דער רב זאגט אביסל ליגנט ווייל ער מיינט עס נישט אמת'דיג רייט. און איך דארף לערנען תורה, טרעפיק לייטס דארף מען אויך, נישט אזוי שטארק ווי מען דארף לערנען דאווענען, יא. בקיצור דאס איז א בעיסיק טינג, און די מאוסט בעיסיק טינג איז דא דער'ס ריעלי א, דאס איז דאס איז וואי אברהם אבינו איז געווען בעבר אחד וכל העולם בעבר אחר, ער איז עכט אגענסט די גאנצע וועלט, ער גלייבט עכט אז וואס זיי האלטן איז חשוב, ווי גייט דער ניגון, וואס ביי זיך איז שיין איז ביי מיר געמיין, דאס קען נאר א חסיד אליין, יא. דאס איז א ריעל טינג, נישט נאר אז עס איז איך האלט מען דארף זיך מתגבר זיין און יו דזשאסט העוו די ראנג וועליו, יור וועליו סיסטעם איז אפסייד דאון, דו קוקסט אן דעיס שיין, ס'איז געווען א ליבאוויטשער חסיד דער איז געקומען אין מאנהעטן און ער האט געוואוינט ער זאגט אה דא האבן זיך די מלאכים באמאכט, אין ליבאוויטש איז דא א טעארי ס'איז דא שטייט אין קבלה ספרים אז יעדע זאך האט פסולת און מאכט און די מלאכים ווען זיי מאכן קומט ארויס די שפע פון עולם הזה. סאו הי לוקט עט מענהעטן לייק א ביג דזשייענט טורט אויף די מלאכים, יו קנאו, דעטס א סערטען דזשואיש וויו, איטס ריעל, איטס נאט א, ס'איז א מקובלה'דיגע אימעדזש.
די קבלה.
דאס קומט פון ווי? פון בעל התניא אדער? די בעל התניא ברענגט אסאך מאל שמור עיון אויף פאנעם, הי ברענגס דיס לענגווידזש, די ליובאוויטשער די אויסער האט לייק אביסל ניבול פה, סאו ס'העלפט אביסל צו. באט די פוינט איז, די פוינט איז אז דאס איז דאס איז א סערטען וועליו סיסטעם, איטס א סערטען התנגדות טו טו טו דעיר גאדס, ביקאוז דעטס וואט א גאד איז, א גאד איז א וועליו סיסטעם, און אר די די טינג דעט מעיקס די וועליו סיסטעם ווארק אר וואטעווער איט איז, און וועגן דעם איז מען דארף נישט אזוי שטארק, מען דארף נישט, מען דארף טאקע לערנען אזוי ווי מען זאגט חלב פון שינק מאימא, אבער די רגע אויב איך קום איינער קומט ביינאכט און אינצטעט פון גיין און גענוי דאס איז דאס לייק א רעלידזשען יו נאו לייק וואס טוט מען ווען מען אקעי מען דארף ארבעטן יעדער דארף ארבעטן א איד אויך אקעי און וואס טוט ער ווען ער גייט אהיים וואס טוט ער שבת וואס טוט ער זונטאג וואס טוט א גוי זונטאג די ווייסט? וואשט די קאר. איטס קרעיזי. איי דאנט נאו ווער איט קאמס פראם. ער וואשט זיין קאר. קענסט גיין און זעהן. איך מאך חוזק פון גוים. איך האב גארנישט קעגן גוים. באט איטס דזשאסט א סטיריאטייפ. איטס א אימעדזש. א גוי זיצט, אדער זיצט און ער קוקט טעלעוויזשן, און עס לייגט, איטס פאני, לייק א, וואט? נאכאמאל, ס'איז, איטס, איים נאט סעיאינג דיס ביזקאז איים, איים, איים סאם, איך טריי צו זיין עפעס א ר ת, איך זאג דאס פלעין אלס, דזשאסט טו שאו יו האו, האו דערס דיפרענט רעלידזשענס העיר, ריעלי דיפרענט רעלידזשענס און ריעלי דיפרענט גאדס. ס'דא, ס'דא א, א, אזא, איף יו גאו אינטו א האוז, יו נאו דאס, אידן וואטשן אויך טעלעוויזשענס, ס'נישט אז זיי וואטשן נישט, אבער איך האב נאכנישט געזען א אידישע הויז וואס די גאנצע הויז איז ארגענאזירט ארום די טעלעוויזשען סקרין. אפילו אידישע אפיס איז נישט, עס איז דא, מען דארף, מען נוצט עס, מען קען קוקן, מען פארשטייט, באט עס איז לייק די, יו נאו, איי באוט א האוז, יו נאו, און איי טשעינדזשד איט אראונד, איי טורנד די קאוטש די אדער וועי, ווייל די קאוטש, כ'האב געלייגט א נייע קאוטש, באט ס'זיצט ארום און ארום, און וואס איז אינמיטן? טל שכל פינת פוינעם בוים, וואו איז עס אינמיטן? א גרויסן סקרין, און וואס זעט מען אויף די, מען קוקט אפילו נישט אויף עס, כ'זאג דאס איז פלא פלאים, יעצט סיט דיר אונז צו רעדט, ס'גייט עפעס אזוי, קיינער קוקט נישט כמעט שטעכט טעלעוויזשען, דו ווייסט, טעלעוויזשען איז עפעס א זאך וואס מען קוקט, איט דאזענט ווארק דעט וועי, איז עפעס א זאך, איז עפעס א סגולה, ס'איז ווי א מזוזה בעיסיקלי, רייט? סאו א יעדע שעה איז דא א מזוזה, קומט אריין, דאס איז דא א דעיס, דעטס האו, דעטס קאלד העווינג א דיפרענט גאד, לייק, איף דער וואלט בי לייק א דיפרענט קיינד אוו נביא, לייק, יו וואלד סעי דעט דעטס. יו שוד בורן די טעלעוויזשאן נאט ביקאוז איטס. יו יוזינג א באראוד ווארד, איי געט איט, גאד איז אימפארטענט טו אס באט דעי דאנט העוו איט עז א גאד. נאו נאו איט איז, דעטס דער גאד, לאך אמאל, ער גלייבט נישט, ער וועט זיך נישט הארגענען פאר דעם, און און דזשארדזש בוש ליטערלי סעד דעט וויר גאוינג טו וואר אגענסט די פיפל דעט וואונט לעט אס וואטש טעלעוויזשאן און גאו שאפינג, וזה הלשון אמר, א גלויביגער נאך סופאוזעדלי, רייט?

פארוואס זאל איך די גאנצע שיר?
בקיצור המעשה, אונז זענען אלע אויף די וועלט אסור אויכעט בטהרה, ווייל אונז האבן אויכעט אלע טעלעוויזשענס מיט וואטעווער איט איז, אלע מיני זאכן, און אויב מען קען פאר אפאר מינוט א וואך, אזוי ווי איטס לייק טו געט אוט אוו דעט, אר טו לייק ליטערלי בילד א טעמפל טו יור גאד, טו די ריעל וואן.

דען דען יו דאנט בעליוו אין איט, דאס דאס איז נישט דיין, דו ביסט נישט מקבל אט, דו ביסט נישט, דו באלאנגסט נישט צו די גאט, דו באלאנגסט צו א אנדערע גאט, נאר ווער זאגט ער לערנט אין כולל כדי צו מאכן געלט, סאו בעצם ס'איז א, איז עובד עובד את השם כדי לעבוד עבודה זרה, יא, ס'איז נישט נאר שלא לשמה, ס'איז די אפאזיט, וואטעווער איט איז, וואטעווער איט איז, און סינס וויר אלל לערנינג לשמה, וואס די ראיה איז אונז לערנען לשמה. מאכט שוין געלט דערפון. מאכט שוין געלט און אויך נישט קיין כבוד. וואס איז די ראיה? ווייל ווייל ווייל ווייל ווייל שטייט אין די פריערדיגע ספרים אז דער וואס לערנט שכן חמשה ברירה באקומט כבוד. נאט אנלי כבוד, פאוער. ווייסט מיינט פאוער? מ'קען זאגן אנדערע מענטש וואס צו טון. אין בארא פארק ווער עס איז חמשה ברירה קען זאגן פאר די גאנצע שטאט וואס צו טון. נאט אלוועיס דעי ליסען טו הים באט אופען ווארקס. רייט? שטייט מען דארף און גייסטו גיין די גאס זאגסט זיי אין דריי וואכן טאר מען נישט הערן מען נעמט דיך ערענסט מען טאר אה שטייט יא שטייט נישט דו זאגסט דער אנדערע רב זאגט מען קען דאס איז דאס איז פאוער דער וואס קען מורה נבוכים קען קיינעם נישט זאגן וואס צו טון קען אפילו נישט זאגן וואס צו טראכטן קאוז יו העוו טו טיטש איט רייט יו קענט איווען סעי יו דאנט איווען געט די לייק טינג אוו איי קען טעל יו וואט טו טינק אר איי קען טעל יו וואט איך קען גארנישט זאגן פאר קיינעם איך טריי זייער שטארק דאס איז די מאסט דער איי קען דא. באט דעטס וויי מ'דארף די מ'דארף מאכן א בית המקדש פאר דאס, דאס האב איך געוואלט, דעט וואס גאוינג בעק טו די פריוויעס טינג, איטס נאט אבאוט, איטס נאט אבאוט ווען דעטס ווען ווען א מענטש קומט אין הימל פרעגט מען אים א באנטש פון שאלות, איינע פון זיי איז קוואטע פליטה, איז דא נאך ופעלת בחכמה, אין אדער ווארדס דיד יו עקשעלי טינק אבאוט די פירסט טינג אר וואן אוו די טינגס, איז דיד יו סעט א טיים פאר תורה, וואס הייסט כ'האב סעטע טיים פאר תורה? כ'האב נישט געהאט קיין צייט צו לערנען ערנסט. כ'האב נישט, לערנען נעמט דיך פאר, לערנט דיך, נעמט דיך מיליאן יאר צו לערנען איין זאך ריכטיג, וואס הייסט קווייעט, קווייעט מ'האט האט א שעה א וואך צו ער לערנט עס, איז עפעס א, וואט איט וואט איט מיענס איז א קווייעט פון די תורה איז בינג א כופר אין אין כל עולם כולו. וויל ער געט צייט, און ער זאגט אז די צייט איז ריעל, ער נעמט עס ערנסט, און דאס איז א צייט וואס, וואס טוט מען אין די צייט קענט איר זאגן, וואס טוען אונז דינסטאג ביינאכט, דאנערשטאג ביינאכט, מעיקס נאו סענס. אקארדינג טו ביל געיטס וואטעווער אקארדינג טו דזשאו ביידען מאכט עס נישט קיין סענס. עס מאכט קיין סענס אזוי ווי פאר מיך מאכט קיין סענס אז איינער זאל זיך ביקן צו א שטיין. ס'איז קרעיזי. אזוי איז עס אזוי משוגע. וואס? די שי' איז קרעיזי. איט מעיקס נאו סענס. איט קענט בי עקספלעינד אין טערמס אוו א דיפרענט וועליו סיסטעם. איט קענט איווען בי עקספלעינד אז איך רעד זיך איין איך וועל מאכן געלט ווייל איך מאך דיך נישט. אפשר איך מאך און דאן קען איך נאר א טערעט. איט קענט בי עקספלעינד.

ווי סאך אינטעלעקטשועלס קענסטו? ווער זענען די גויאישע אינטעלעקטשועלס פון וואס זיי רעדן א גאנצע צייט? די סתם יא, איך זיך נישט קיין אידן גוים, איך די פילאזעפער, בסדר איך בין מסכים מיט דיר, ס'דא דרײַ פון זיי. ממש? אלע קאלעדזש פראפעסערס? א שיינע פרנסה, קאלעדזש פראפעסער, מידל קלעס דזשאב. נאר ביקאוז דעי דעי וואנט טו נאו וואט דעי וואנט טו בי. דער איז טרי אוו דעם, איך זאג דיר, איך בין מסכים, ס'דא אפאר, איך זאג נישט אפשר אסאך, נישט קיין פראבלעם, נישט דא א מיליאן, נישט דא מער ווי ס'דא אין בארא פארק, איינער געשריבן און מ'איז צופרידן געווען ברויגז אז אין בארא פארק איז נישט מהר א חכמה, מ'איז נישט מהר א חכמה עניוועיר. ריעד די ניו יארק טיימס, דעיס פראפעסאר איז סעיאינג דעט יו שוד ריעד לערן די יומעניטיס קאוז איט מעיקס יו א בעטער מענעדזשער, דעטס ליטערלי וואט מאסט אוו דעם אר סעיאינג. דעיס מעיבי וואן דעט סעיס דעט ביסט בעקווארדס. מעיבי, מעיבי. מעיבי און מעיבי נאט, ביקאוז, ביקאוז, כ'ווייס נישט, מעיבי, מעיבי נאט, כ'ווייס נישט.

שטארק קלעסטיר איז וועגן געלט. רב שיילע איז וועגן געלט. אף קאורס.
און פאר די מאוסט פארט אקעי איך נישט איך נישט דא קומען זיך עס בארא פארק. כ'וויל דיר זאגן אז די פראבלעם פון בארא פארק איז נישט חסידות איז אמעריקא. און בארא פארק מאוסטלי פיפל בליוו אין די אמעריקען גאד. אין וויליאמסבורג אויך, איך זאג נישט, אין מאנסי אויך. נאך דא אפאר נאך אזייכער פון וויניגער וואס איינער ווי עדיין איז זיי גלייבן אין די רעבע. איך זאג דיר, רוב מענטשן, און דאס איז ריעל, איך זאג נישט מיסטער, א מיסטער שמועס. נאכאמאל, אין סאטמאר דארף זיין מעכטיג די בילדינג, רייט? מעכטיג, וועלכע גאט איז מעכטיג? מעכטיג, ס'דא אזא גאט, ס'הייסט מעכטיגקייט, רייט?

כ'ווייס נישט, אקעי, בקיצור, כ'ווייס נישט וויפיל, אזוי דו זאגסט, אלל דיס טינגס אר ווערי מסופק האו עניוואן בעליווס אין דעם. עניוועיס, באט איך גלייב זייער שטארק אין די יצר הרע, דאס איז מיין פראבלעם. רוב מענטשן, דו קענסט דאך די מעשה, אזוי ווי יענער קומט, דאס דאס זאגט גלייבן אלע אידן, רייט? רוב אידן פארשטייען יענע מעשה, ס'איז געקומען א א פרוי צום רבי'ן, זאגט אז איר זון האט זיך גענומען לערנען און דאווענען און גייט נישט אין די ארבעט, יא? משוגע געווארן. יעדער איינער פארשטייט אז די מעשה, ס'מאכט סענס וואס זי זאגט, רייט? און וויאזוי גייט די מעשה? דער רבי זאגט, נו איך טו אויך אזוי. נו, דער רבי מאכט, ער מיינט עס נאך ערנסט, רייט? דער רבי האט א דזשאב, יעדער איינער פארשטייט, רייט? ווערי פיו פיפל דו איט וויטאוט א דזשאב, און וויטאוט א סערטען, א דזשאב קען מען קען צאלן מיט כבוד, מען קען צאלן מיט אסאך זאכן, וואו ראיה אז קיינער טוט נישט די זאכן וואס מען באקומט נישט קיין כבוד פאר דעם, איך מיין, עס איז דאך די ראיה. און איטס נאט אנלי דאס, אקעי, איך ווייס נישט איך קום זאגן סאושעל קריטיסיזם, נישט דאס איז מיין שיעור, איך קום זאגן א הסבר אויף פארוואס מיין שיעור איז זייער וויכטיג.

דאס הייסט? א פאני זאך די אפיס, ניין? ארבעט, וואס הייסט פארארבעט? אין אפיס ארבעט מען נישט, מ'מאכט נישט גארנישט, מ'האט א פעקטארי, ווייס איך וואס מ'טוט דארט. מ'בויט זאכן, מ'מאכט קאמפיוטערס, מ'מאכט ספרים. וואס טוט מען אין א אפיס, קענסט מיך זאגן? פארוואס קען מען עס נישט טון אינדערהיים? דער ווארקינג אן איט, אפשר קען מען עס טון אינדערהיים, רייט? איך ווייס נישט, א אפיס איז עפעס אזא פלאץ וואס מ'קומט זיך דארט צאם צו מאכן ביזנעס, קיינער ווייסט נישט וואס די ביזנעס איז פונקטליך, אמאל פלעגט מען דארפן אפיס, מ'דארף פעיפערס, מ'דארף האלטן און דירעקארדס, אקעי, מ'דארף שוין נישט דאס אויך נישט, אבער וואס איז א אפיס?

וואס דארף מען שוין דא טון? מ'דארף שוין דאווענען, מ'וועט שוין לערנען, מ'וועט מאכן קאווע שטיבלעך, מ'וועט מאכן א שלום זכר, וואטעווער. דעטס וואט אפיס איז בעיסיקלי, איר אינגערמאן. און דעטס וואט די אמעריקענס ביליוו אין. באט די פוינט וואס איך וואלט זאגן, אה, סאו עס איז דא א לענדסקעיפ, א קביעה מקום לתפילתו, רייט? אין אדער ווארדס, יו קאום טו א שטאט, עוורי עוורי קולטור, עוורי שטאט האט א געוויסע, ס'איז דא א שטאט, דא וואוינט דער שניידער, דארט וואוינט דער, דא איז דאס די פעקטארי, דא איז די מקווה, דא איז די.

אלע אידן האבן דאס, רוב אידן, אבער דא איז א מקום, אברהם אבינו, און איטס א ספעסיפיק פלעיס, דאס איז נישט קיין ספעסיפיק פלעיס, ס'איז דאך דיטעילס, אבער אין אנדערע ווערטער, אין זיין לענדסקעיפ, אין היז ווארלד, אין היז קאפי אוו די ווארלד דעטס אין היז העד, דער איז א מקום, דער איז, ווען מען גייט דאווענען גייט מען צו א געוויסע, דער איז א פלעיס וואו ער דאווענט, פארוואס דאווענט ער דארט? כ'ווייס, ער פילט זיך גוט דארט, ס'איז שיין, ס'איז, דארט איז דער אייבערשטער, קום רעד מיט אים, וואטעווער איט איז, די ריזען וויי הי טשאוז דעט פלעיס, באט דער איז סאטש א פלעיס. ס'דא אלע מיני פלעצער, ס'דא ביהמ ד, ס'דא בתי קברות, ס'דא, ס'דא, ס'דא אזא פלאץ וואס איז די מקום, מקום התפילה. דעטס, אין אדער ווארדס, די טשעינדזשד די ווארלד. דאס איז אברהם אביני'ס האול טינג. רייט? אין זיין וועלט איז דא מקומות תפילה. ס'דא אלע מיני פלעצער, ס'דא אסאך, ס'דאך אלץ דא, ס'דא פלעצער ווי מ'עסט, ס'דא פלעצער ווי מ'שלאפט, ס'דא פלעצער ווי מ'דאווענט. וואס מיינט מ'דאווענט? כ'ווייס נישט, מיינט נישט אז מ'ארבעט ארהייט צו באקומען געלט, דזשאסט טו בי קלעיר, דען איטס דזשאסט אנאדער פלעיס טו געט וועיר טו מעיק מאני, דארף די אייבערשטער זאל געבן געלט און מ'דאווענט, אקעי, זייער פיין, דאס איז אויך א מצוה פון תפילה, באט דעטס נאט וואט וויער טינקינג אוו, ס'איז דא אזא פלאץ ווי מ'רעדט צו די אייבערשטער, וואטעווער איט איז, איטס די שלא לשמה אויף תפילה איז די בקשה, רייט? ס'דא אזא סארט זאך, אויף וואס מ'וועט מתפלל געווען אויף אנדערע, מעיבי דעט, כ'ווייס נישט, מ'קען רעדן פון דעם, באט. עניוועיס, דעט דעטס וויי איי טינק דער נידס איז א סערטען קביעות מקום, און איי טינק דעט ליטעראל פלעיס איז סאמטינג, איך מיין, אימעדזשין, איך מיין, דאס ביי די וועי, דאס איז אלסא סאמטינג ווערי וויערד אבאוט אידישע, אידישע שילן, דעט דעי העוו לייב, דעט דעי אר בעסיקלי לייברעריס, דאזענט עקזיסט אין מאוסט אדער פלעיסעס. איך האב מאל אריין, האסט מאל אריין געוואקט אין א טשורטש זוכט די אוצר הספרים? ווייסט אז ס'נישט דא אזא זאך? איך רעד דא, כהאק דא אויף גוים, באט איטס מאר לעס טרו. קוים א סדר.
די מוסלמענער דאווענען שוין אויך מיט א סדר, דער אגענט סדירים דאווענט בעל פה. דער איז ווערי שארט דער דאווענינג סאו יו קען רימעמבער איט. איך רעד אין די נעבען בית מדרש געווען א בית מדרש מיט א ספר תורה און ס'איז געווען הליכות דו נאו דעט אין אויער בית מקדש יו נאו וואט דער וואס אין די אין די פלעיס וואו דעי פוט די טעמפל אוו די גאד די גריקס די ראמענס ליטערלי טוט דעי ווער עיטיעסט וואר נאטס דעי רילי ראוט דיס, נאט איים נאט מעיקינג דיס אפ. דעי אלל טאלד אס, דעי אלל די גריק, אלל די גריק ראמען רייטערס סעי דעט דע דזשוס אר אידער עיטעיסט אר פילאסעפערס. נארמאלע מענטשען זענען זיי נישט. זיי האבען אביסעל מקדש, מען גייט צו לייק ס'איז ליידיג ס'איז גארנישט דא דארט. ס'פלעגט דארט זיין א בוק. און אן איזראעל איז די שריין אוו די בוק. דעטס וואט די בית מדרש איז. לוחות העדות. א קאנטרעקט יו נאו, איט סעיז אנכי השם אלקיך און יו דאנט קיל עניוואן און וויל בי פרענדס. דעטס וואט די לוחות איז, רייט? דעטס וואס די דזשואיש בעליוו און פארעווער, איך מיין עטליסט סינס בית שני, איך ווייס נישט וואס איז געווען די ערשטע בית המקדש. און בקיצור דאס איז א, איט טשעינדזשעס די טינג, און סינס ווי דאנט בעליוו אין די אדער לייברעריס ווי האוו טו האוו אווער אוין לייברערי אויב אוין איידיע אויף א לייברערי אויב אוין קיבוץ קיבוץ מענטשן און מען טוט דאס און מען טוט דאס דעטס דעטס די עניוועיס איך דארף זאגן עפעס וועגן די רמב ם איך דארף ענדיגן איך דארף זאגן איין זאך וועגן די רמב ם וואס איז לערנען סופאוזעטלי ווייל ס'איז נישט קיין קיין וועג. קביעות, צי? וואן אוו די קביעות. נעמט א ספר. אונז האבן געלערנט אז עס איז דא צוויי הלכות, די ערשטע צוויי הלכות, דעט וואס רילי מיי, וואט איי פיער טו סעי, און דיפרענט מהלך. די ערשטע צוויי הלכות אין די רמב ם גייט אזוי, אונז האבן געלערנט וועגן דעם, עס איז דא משה קיבל תורה מסיני און מסרה לישעיה, בעפאר דעם איז דא משה לימד תורה לישראל, דעם דאס איז די וואס איך האב געברענגט דא, אונז גייען עס נאך לערנען, איך דארף עס לערנען. אבער ס'איז דא די סדר משתה וואס די גמרא אין עירובין רופט כיצד סדר משתה, און משה רבנו וואס האט ער געלערנט פון דער אייבערשטער יא אין הימל צו ווארעווער, ענד ער איז געקומען ער האט עס געלערנט פאר די אידן, רייט? ער האט עס געלערנט פאר די אידן, און נאכדעם האט ער עס געשריבן, אדער פאר און נאכדעם, אזוי איז משמע, אזוי קומט אויס די חלק, אקעי, סאו דער איז לייק דיס אלל דיס סטעפס, דער איז די סטעפ, און איך וויל זאגן א, דער איז די סטעפ אויף משה לערנינג פרום דער אייבערשטער, און דער איז די סטעפ אויף משה טיטשינג די אידן, און די ביידע סטעפס זענען לכאורה די זעלבע זאך. אבער זענען זייער אנדערש ווי די דריטע סטעפ וואס ווי אונז לערנען, כך נראה לעניות דעתי. עס איז דא א גאנצע גמרא, זייער אינטערעסאנטע גמרא, די גמרא אין ערבים וואס בעיסיקלי גייט אדורך משה רבינו'ס שיעור און מאכט עס אויסזען אזוי ווי אונזער שיעור אין אונזער בית מדרש, אזוי ווי די שיעור דעט דעי העד, דער מעידזשער שיעור פראבעבלי, איי דאנט נאו, אלל די שיעורים אר לייק דעט. די גמרא לייגט ארויף משה האט געלערנט פאר אהרן, אהרן האט געלערנט פאר, און מ'האט געלערנט פאר די נשיאים און פאר אידן און אזוי ווייטער, סא איינע פון די ראיות פון דעם איז פון די וואכעדיגע סדר, ודל משה ראשי המטות, משה, דא איז לייק תלמידים און תלמידי תלמידים, און דאס איז, דאס איז, אין אדער ווארדס, אונז לערנען די תורה כאילו עס איז דא תורה, אייבערשט משה רבינו איז געקומען די ענד פון די פערציג יאר, ער וועט געבן א תורה, א בוק, מעיבי ער גיבט פירושים פאר די בוק, וואטעווער, און נאכדעם אונז לערנען די בוק, אזוי, דאס איז, דאס איז וואן וועי אוו אוו אוו לערנינג תורה, באט איטס נאט א גוד וועי, די גמרא זאגט, איך דארף נאכקוקן די לשון, די גמרא זאגט, נו וואס זאגט די גמרא דארט, אז איינער, איינער וואס איז לוקח ספר תורה מן השוק, וואו, כ'האף כ'זאג כ'האב עס צו געזאגט, אקעי פאר כ'גיי נאך קוקן די גמרא. ס'שטייט אז ס'דא א חילוק אין יא הלקח ספר תורה שטייט מנחות, הלקח ספר תורה מן השיק כחוטף מיץ פון א שיק, קאסווי, מה לעולה והכוסף, כאילו קיבלה מעשירא. ס'דא א מצוה פון שרייבן א ספר תורה, נישט עכט א מצוה פון שרייבן, ס'איז א מצוה צו האבן א ספר תורה, צו קויפן. אבער די גמרא זאגט אויב איינער קויפט א ספר תורה פון גייט ער גייט אין געשעפט און ער גייט צום סופר און ער קויפט א ספר תורה, כחוטף מצוה פון השי ת, ער איז א מצוה כאפער, ער קויפט זיך איין מצוה, ס'איז א גרויסע גוטע ביזנעס מאן, ער גייט אין מארק, ער האט געטראפן א מצוה, ער האט זי געקויפט. אבער ס'דא א צווייטע איד וואס האט אליינס געשריבן זיין תורה, וואס האט ער פון אליינס שרייבן זיין תורה? וואס איז א חילוק? ער קען שוואכער שרייבן פון די ספר אפשר. אוודאי און די גמרא זאגט די חילוק, די חילוק איז כאילו קיבלו מהר סיני, דער יענער איד ער איז אינסטעד אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא למה נקרא און ס'שטייט אזוי אויך אין בעל תניא אויך למה נקרא הראשונים סופרים, די ראשונים זענען נישט קוראי התורה, ווי מען לערנט פריער איז די חילוק פון די ריעדער און די רייטער, זיי זענען סופרי התורה, זיי שרייבן די תורה, ווער ס'שרייבט די תורה שרייבט זיך נאך וואס ס'שטייט, אקעי, אבער פארט דארף מען אריינלערנען יענץ, אבער די איידיע איז אז ער שטייט צווישן משה און די שרייבן פון די תורה, שרייבן פון די תורה געבט מען נאכן פֿערציק יאר, מען האט א גאנצע ספר מען לייגט עס אוועק, ס'איז א גאנצע, ס'איז דא א ספר נעמטס ארויס לייגטס אריין דא אין קודש און אזוי ווייטער, דאס איז אלע אידן וואס זיי קומען צו טאנצן ביי די הכנסת ספר תורה און נאכדעם האט שוין געשריבן די ספר תורה, דאס זענען קיין חוטפים מוטפים מן השוק, זענען גוטע מצוה כאפערס, אבער ס'איז דא א איד וואס ער שרייבט אליינס די תורה, און דער וואס שרייבט אליינס די תורה ער איז קיבלי קבלי מהר סיני. הייסט ער ער פארשטייט וואס די תורה איז וועגן, פארדעם האט ער פארשטאנען די קשיא, ער האט פארשטאנען די תירץ, ער האט געמערקט עס נעמט אסאך צייט צו שרייבן די גאנצע תורה, און ער האט ער האט עס געלערנט פון הר סיני נישט פון ישיבה בנין צו פון סטעפ פאר פאר טאוזענט און וואטעווער מען האלט דא, דאס איז א גאנצע עקזעקטלי. בעצם כאילו ער שרייבט עס אליינס, וויאזוי שרייבט ער עס אליינס? ער דארף אליינס פארשטיין וויאזוי האט משה רבנו געוואוסט צו שרייבן די תורה וועגן א נביא, דארף דאך זיין א נביא, שרייבן מפי השם די תורה. נאר אז זיין א תלמיד חכם וואס פארשטייט תלמוד און לערנט תלמוד מיינט ער פארשטייט די טעמים, דאס איז דאס איז די די איידיע וואס איך האב געוואלט דא זען פון די, איך מיין אז וועגן דעם די גמרא איז אזוי שטארק מאריך וועגן די די גאנצע סיטואעישן פון און פאר דעם שטייט אין די וואכעדיגע סדרה, דבר משה רשע אמתו, זאגט זה הדבר אשר ציוה השם רשע זאגט

כמש, דער ענין איז נישט אז משה האט געזאגט פאר די אידן. די אפאר מאל, כ'האב געציילט, אכט מאל אין די גאנצע תורה שטייט זה הדבר אשר ציוה ה' און משה זאגט פאר די אידן. און דעמאלטס שטייט טאקע זה הדבר אשר ציוה ה', דאס איז וואס דער אייבערשטער האט געזאגט איך זאג דיך וואס דער אייבערשטער זאגט איך זאג דיך נישט כה אמר ה' דער אייבערשטער האט געזאגט איך בין א שליח דער אייבערשטער איז נישט קיין שליח. און זיי האבן געלערנט און זיי האבן געלערנט אקעי בקיצור נאך זאכן און שוין און דאס וועגן דעם האט עס משה געלערנט פאר די פאר די ראשי המטות וואס מיינט די נשיאים אדער בעש ט וואס זיי גייען זיין ווייטער אז זיי זאלן נישט אויסלערנען פאר די עולם, אז זיי זאלן, ווייל אונז לערנען נישט די תורה וואס משה מיינעך זאגט פאר די אידן, אונז לערנען די תורה וואס משה מיינעך האט געלערנט פאר די אייבערשטער, דאס איז דער כלי כסבוי, כלי, עקזעקטלי, אדער אונז זענען אליינס משה, אדער משה בכלל איז נישט קיין קערעקטער, איז אזוי ווי מען זאגט, ספרים זאגן אנדערע וועגן, וואטעווער, באט די איידיע איז אז מען דארף לערנען די ספר תורה כללי כתיב בימי הר סיני, און כאילו דערפאר דארף מען אליינס שרייבן די תורה. דאס איז דאס איז די פשט אויף די פרשה און אויך די פשט אין די רמב ם באט די קענסט לערנען בעסער און פארשטיין בעסער מער באריכות אנדערע מאל שוין דעטס מיי.